बुढ़िया नोटिन छै की छै खा नहि लगै छै हमर पेला पड़तै तऽ हम बुढ़िया की करबै नहि करबै झगड़ा का करबै चारि दिना ने भेलैए तऽ हमरा बुढ़िया नौकरनी जकाँ काम करैए बुढ़ियाके हम देखा देबै पछाड़ी अरे बाप रे यौ पानि लागि जाइ छै रुकू रुकू रुकू लो, आप लो, यहाँ काम लो, करैला आनने लो लो हम नहि देबै। हम नहि जाइ छी लो हम ने अपने लए कऽ जेबै आरो तोरी की तऽ केना ने केना करऽ लगले हो आरो बाप रो बाप ई तऽ हमरा बुझाइ छै की करतै नहि करतै आब ई तऽ हमरा तऽ पीक पर चढ़तै कि की करतै ई समझेमे नहि आबै छै किछु ओहि मौगीके ई एके दुए दिनमे ई केना ने केना बदलि गेलै पूरे एहने ते करबै ये आँय ओतऽ कते निकरिया एहिठाम आबि कऽ केना केना करऽ लगलियै अहाँ ये पानिओ कहलियै ने जाइ छै टेर के मौगी भागि गेलै ओने बड़ा ई की ने की बुझऽ लगलै एहिठमा मोबाइल में पैसो न भरा देलकै हमरा गप करे छले घर में तो पैसा न मने मोबाइल के फेंकिए दी बुढ़िया ओने भागे छै मर्दबा ओने भागे छै एकटा पैसा न डला दे घर बात करे छै हमरा और कोना छै हां कोने रे बाटा बैठल है दिल्ली वाली ए सुनू

चारिये दिन में बहुत दिन भए गेलै तऽ भेलै ने बहुत दिन बाप रे बाप ई मुगी तऽ सनकल छै साफ सनकल छै सनकल नहि छै अहाँ सनकल छी एकटा बात कहू तऽ अहाँ जे चारि दिना यला नहि भेलै अहाँ सनकल जोगा बात करबै तब हेतै अहाँ कथी कहि कऽ लाभ नहि छै से कहू ने कथी कहि के लाभ नहि छै बियाह करि के लाभ नहि छै बियाह कथी- करके लाभ नहि छै की कहलियै सब कुछ है हमरा अहाँके कुछो नहि यऽ हैं? ई नहि छै घर दुआर नहि छै ई घर दुआर छै नौकरी बना कऽ राखै यऽ आरो तोरी के तऽ घर के लोग काम करै छै तऽ नौकर नहि भए जाइ छै तऽ होइ छै ने तऽ जतबे से ततबे ने करबा बहुत करा दै छै आरो तोरी के अखनिए कहै छै बहुते कराल अखनी खेती खोला करै लए बाकिए छै हरेक खेती चीज खेती कोला हम नहि करना छै कोई हमर माई से हमरा खेल अथी तऽ करत कथी करबै खेती खोला नहि करबै तऽ अहाँके तऽ बैठ के खेबै हाँ खाली हमरा घरमे बैठ के खिया ले पड़त अहाँ करने छियै ना ना तो हम चल जाब माय बाप के घर

हैं आ और जे तू आना ना करै छी त उ- उ- की करते मैं से खोता है बुढ़िया खाली काम लगे ओने से काम करके आबै छै ओने धरा दियो ओने से काम करके ओने धरा दियो कोना कोना करबै हम जतबे से ततबे ने करबै ई जान से बेसी करिए त अहाँ के से गप कहै छी ठीके छै आरामे से करू लेकिन करऽ त पड़त ना हैं आ कहै छै हम काम आगमे करे लाभ यऽ तऽ कहै छै कामे नहि करबै आना वना नहि करब अहाँ कथी कहिके लाभ नहि रहियै जब रानी बना कऽ रहबै घरमे तऽ रखलियै रानी बना कऽ नौकरानी बना कऽ राखै छियै आरो की मोगी तऽ की हेरो तू कथी ला ना बनै छै रानी बनबै के अखन मतलब की मत तू कामे नहि करबी एकोटा घरो के नहि काम कथी करबी लए करबै काम हँ? जे कहिके लाभ देतै से करऽ पड़त तऽ कथी मतलब रानी के मतलब की भेलै पलंग पर खाली सुतल हँ, रहतै पलंग आ पर- खाना बना कऽ हम देबो हँ वएह हेतै वएह हेतै वएह हेतै सनकल जोका गप नहि करू अहाँ की सनकल जगह अहाँ बात करै छी आर ओ मुँह केना केना बात करऽ लगलै ई चारि दिनमे ई जे हमरा टिक टिक पर चढ़ि गेलै ई जे चारिए दिनमे तऽ की करतै नहि करतै बादमे ई अहाँ तऽ कुछो नहि करब कथी करब किछो नहि करबै रानी बनाके मतलब की घरमे अहाँके पलंग पर सुते हाँ, नहि जे भी कहके रहबै लागतै आँय? से करऽ पड़त की अहाँ काम नहि करबै घरोके नहीं काम नहि करबै। करबै कथी लए नहि करबै घरके काम नहि करू अहाँ करू करू ए एकटा बात को तऽ घर के काम नहीं करबे कम से कम खाना नहीं बनेबे खाना नहीं देबे खाले तऽ कत कथी के औरत भेलिया अहाँ अहाँ कहले फिल्म हम फ- फिल्म देखा देबै कहाँ देखा देलियै फिल्म आरो तोरी के ये लिए आ तो बिहाने मने फिल्म हॉल चल जो तऽ नहि जेतै तऽ फिल्म हाँ? हॉल एकटा बात को तऽ घर के काज काज छै ओहो नहीं करबे तऽ के के करे लिए तऽ से को तऽ मैं बूढ़ भेले ऊ करते हम शहर बला के लड़की छियै अहाँ कथी कहलियै सिनेमा हॉल में चलो हम बाजारे में रहबै हम नहि रहबै गाम घर में हम गाम घर में नहि टिके सकबै आरो तोरी के तो सब ना शहरे बाजार में रहना से हेतै यौ सब दिन शहरे बाजार ओते में रहना से रहबै फेर ना रहल छियै तऽ आब कम से कम बियाह के लिए उ माय से बूढ़ भेलै बाप से बूढ़ भेलै हैं ओ ओकरा सेवा नहि करबै मानि लिअ हमर एकेटा बेटा छै तऽ के एतै करै लए हैं एकटा बात कहू तऽ हैं आइ नहि एते करना से हेतै मानि कऽ चलू बापके एकेटा बेटा छियै हैं माय बाप बूढ़ भेलै अहाँ नहि करिके देबै तऽ ओ- ओकरा के देतै ओहि ओहि खातिर हम अलग सामग्री करबै फेर आँय से कहू तऽ करै छलियै तऽ बहुत नीक लागै छलै अखनी आब दस टा बात कहियऽ आरो तू देखिए यार कोन लोड ढारऽ लगलै रे ई हैं एना करबै तब हेतै हैं एकेटा मानि कऽ चलू हम बेटा छियै एकेटा अहाँ पुतहु भेलियै हैं तऽ के करतै माय बापके नहि करबै अहाँ तब हैं के सवाल करतै ओकरा हर हमेशा बाजारेमे राखने रहबै अहाँके बाजारेमे राखनेसँ पेट भरि जेतै हैं से कहू तऽ हमरा अहाँ मानि कऽ चलू एहिठमा एते नीक कहै छलियै हरेक चीज जेबै जे करऽ पड़तै करबै हैं बियाह करै एहिठमा के अहाँ एते बात कहै छलियै अखनी आबि कऽ एहिठमा ठामे अहाँ चेंज भए गेलियै मानि कऽ चलू एकेटा बेटा छियै हम के जेतै माय बापके करै लए हैं अहाँ नहि जेबै तऽ क- केना माय बाप बूढ़ोमे उएह ख- सपना उएह सब खटैत रहतै करैत रहतै अहाँके ने और की भेले रे ओकरा कथी ली लोड डारे लगले रे हैं अहाँ पहिले केहन छलिए आब केहन भए गेलिए अरे बाप रे बा हे हे सुनु देखियो हे अना कानबे तो कना काम चलते हे बाप रे बाप हे सुगा सुना हे सुगा आना सुना देख तू काने छी ना तो बाप रे बाप हम तब खतमे भए जेबै तब आना आना करबै तब हेतै ले लिअ चुप चुप चुप चुप नहि कान एना एना एना करबै तऽ हेतै से कहू तऽ आँय आँय बाप रे बाप अहाँ कानै छियै अते दिन सब रहलियै सब कुछ मानि गुस्सा तामस पर कहि दै छियै एक रति कोनो बाते भए गेलै तऽ आब कानऽ लगबै ताहिसँ हेतै आँय ले चुप चुप चुप नहि कान नहि कान हूँ मानि कऽ चलू अहाँ देखू समझाबै छियै आब माय बाप छियै मानि कऽ चलू नहि करबै तऽ के करै लेतै आँय ओहि खातिर ने अहाँके कहै छी अहाँ जे कानै छियै तऽ मन तऽ होइए तब करेजा चीर कऽ निकालि कऽ दए दू अहाँके हे सुनू आना नहि करू देखियौ आना करलासँ सुनू आब मानि कऽ चलू ठीक से गुस्सा तामस भेलै कखनो करि दै छियै तऽ आब कानैए लगलियै आँय कानबै तब तब भए गेलै तब तऽ भीतरी हमर खतम भए जेतै हे सुन हे बाप रे बाप हे आना आना नहि करू देखू हे आना करै छियै आना कानबै दिन राति हरेक चीज करबै ओतऽ कते नीक रहै छलियै कते नीकसँ प्रेम भाव आँय एहिठमा कानऽ लगलियै बाप रे बाप की छियै बारे आँय? बाप रे बाप बड़ ना। देखै छियौ या, या। सब बात तखनो से हम सुनै छियै बुझली ने हम तखनो से सब बात सुनै छियै ना, आ, सुन। डाली में सुन। फूल रहल ले आ या अगरबत्ती देखा या आरती देखा सुन न माय घरवाली के सुन न, बुझली ने सुन न अब ओतऽ शहर बजार में रहै छलै न आब एके दा एलै तऽ कनि टेंशन भए हाँ गेल भी छै। बड़ भीड़ पड़ि गेलो काम करैत करैत तऽ खिया नहि, गेलो कनि कपार एकदम। कर- कपार दुखाइ छलै ने तऽ उएह कहलियै हाँ मालिश कर दे अथी हम रतन तेल आनि के मालिश कर दे खूब के आ सुरैर दे खूब के हम फूल आनि दे चार ती उतारि दे ए बाप। अगरबत्ती जला के पूजा कर दे अरे, मैं आना रे कखनो ये ने छै पद सुगनी बहुरिया घरवाली करली रे भाई ये ने घरवाली रे गाम में छै ने और गोरे के पुतौ कहाँ तो तोर बहु जोका करे छै

छियै तऽ अहाँ के बीच में बाजलियै हम माय से ने बात करै छियै ने अहाँ के कोन जरूरी है बीच में बाजै के तऽ तू जाउ ओकरा आबै छै ने ओकरा तऽ आबै- आबै के जरूरी हँ तऽ अहाँ जाउ तऽ बैठू ए, देखली केहन आँय? भाषा बदलो घरवाली ओतऽ से चमैक के उठि के एलो तऽ कहले जा हमरो के दुनू गोरे के माइटर छियै हमे में बेटा पुतौह छी तऽ हमरो के बात नहीं बुझे वाला है सुनलियै? अखनी आँय? ई बात बदलो कुछ दिन में ई हमरा झोंटा पकड़ के मारतो की करतो आँय? इएह करेबै? अभी तऽ हमरा खाइयो डाले देतो रे आँय? इएह करबै तब केहन हेतै? मौगी खाइयो डाले आँय? देतो से अखनी केहन माइयो से बात बात बदलो सुनिए ले कह जाओ तो चुपचाप बैठो केहन के जन्मे ने छियै बेटा के कते दुख के लिए से पुतो आबि तऽ माता रे एहन बात अच्छा बजैया सुन अब सुन ना मैं आप देखिए अब धीरे धीरे भए जेतै सब चीज धीरे धीरे सब कुछ ठीक कए लेबै आब कनी कनी अखनी अब लव दब छौ आब एके तऽ शहर बाजारमे रहल लोग नहि ओते आब हर हमेशा घुमै गाम समाज के लोग सुनते की कहते हे भगवान केहन पुतो हमरा केहन बात कहलकै गो गो मन है जा मरि जाए बुढ़वा सुनते की कहते नहि कहते समय के बता से एले के नटीन छै नहि। एहि से बुझी त कते नटीन छै मौगी आ सुन हैं? सुन न माय नहि कुछो करते ओकरा तऽ हम ससारि के राखि देबै तू कथी बुझि लेली माया करै छै तऽ ओकरा हम ततारि के राखि देबै अ- अपने मने जे मने छै कते से करतै। बर्बाद छै बदल कहै छै हमरा दुनू प्राणी के मैटर छै अहाँ की करे लिए लिए बीच में एहनो बात है छै कुछ नहि, दिन में नहि। तू नहीं रहबे हमरा खाइयो ले नहीं देते एक लोटा पानियो नहीं नहीं देते देतै की नहीं करबे देतै हमे? चल सुन हे

छौड़ा एहन मौकीके उठा कऽ यहाँ लग जे नाकमे दम करि देने यऽ आब दु- दुनू प्राणीमे देखै छियै झगड़ा लड़ाइ उठा पटक होइत रहै छै हम कहलियै बाउ रे की भेलो अड़हुल फूल लए कऽ आरती उतारि दे अगरबत्ती बारि कऽ आरती उतार की कहै छै दुनू गोरेके मैटरमे तू की करैए लए बीचमे की कहली हाँ मतलब छोड़ा बिया के कर लग लग के हाँ एकटा कनिया यहाँ लगे है नटिनिए जे घर में हमरा रहे के मन नहीं करिए की कहब अहाँ तो कत कहाँ गेल छलिए चार दिन पर एलिए जाओ न देखब केहन कनिया उठा के आने ये की कहब उठो उठो उठो उठो बाबू सुनो ना बेटा सुन हमरो मन में कुछ लालसा रहे एकटा बेटा से लेकिन ई बात अजीब के बात सुनलियो

बाबू एले तखनी से नहीं देखै छी अब गोर लाग जल्दी कहाँ पड़ते यो सब क्या बुझिया ई ना, ना, छी खुश रहो। यो बात ये सब सब लठिनिया सिरवा पर मौगी हर बेटा। ये जनाक में दम कर के रख देने छे ओहो से बुझ जाओ। बाप रे बाप नाक दम क्या लखनी है हाँ अच्छा ठीक छै एकटा गप कहू यहाँ तऽ चाय ना हम तऽ बाहर में लिए हाँ यहाँ मतलब अपना ले लिए ओ ठीक छै लेकिन आब जे बात भए रहल यऽ यहाँ सबके बीचमे भोगू यहाँ तो घरमे राखि लेलियै ने एना देखल तऽ नीके यऽ हँ हाँ बड़ नीक ये बेटाके तऽ बियाह कतहु थोड़ होइए तऽ पड़तै। लोल दतेक बजैया ने कनिया के ना, सुगा के ना, लोल देखली कि बाबू पसंद हाँ केलकै जेना ना बाप तेना ने बेटा जेना बाप रहते तेना बेटा आब की देखू बापो तहिना छौ बेटो तहिना हम यहाँ के तहिना क्या बड़ नीक छौ पुतौ यहाँ के हम तहिना क्या लाभ हाँ पुतौ बड़ी नीक ये कम से कम बाप हमर पसंद तक क्या ललके न तुरंते भए गेल में आब तू बात बुझी न कनी के ले ले ले भेले भेले जब यहाँ अपना ले लिए तो हमें तो अपनाबो पड़ते हाँ जब यहाँ रख ले लिए ले ले कन्या एक गिलास पानी लाबो तो ए जाओ जाओ जाओ बहुत प्यास जाओ लगल ये। पा- पानी लाग दियो बाबू का एकदम प्यास लगल छै। और दोसर गप कन्या के रखनी पानि लाबे अहाँके प्रश्न कहै छी कन्या तऽ छोट छोट बातमे कन्या कोनो बातमे नहि कहू बाहरके छै आ कोन केहन खानदान घरके छै की छै नहि छै कमसँ कम यहाँ सौस छै तऽ सौस जगह रहबै ने बुझली मैं पुतोह के- कम से पुतोह कम जकाँ आप- हाँ बना के राखू। तूहूँ नहीं तूहूँ बेसी नहीं गिरल रह घरे हमरा चाय पिए के आदत ये कए दाब के चाहे कनिया चलि आबऽ छमकल छमकल आबै छै अहाँके गिलास पटक दै छै आ चलि जाइ छै सुनू तऽ- अहाँके अखनी पानि दैया तऽ कहै छै बड़ी नीक पुतहु छै नहि, नहि। बड़ी नीक पुतहु छै से लिअ नया नया छै तऽ आब से बात कोई मैनर गप मेजर गप का मैनर अब मैं नहीं मना पूछ- करो। नया में तऽ अतेक नटिनिया और एकटा धिया पुता है तऽ खाइयो ले नहि देतै गौ बाबू खाइयो ले नहि देतै धीरे धीरे ठीक जेते भाई सब कुछ करते

ए तू नीक से ध्यान लगो राख के पुतौ छै ना अखने तले आवाज नहि सुनने छियै ई तऽ अते कैसे ठीक छै। बजै छै जे ओ यहाँ पुतोह का नीक बन थोड़ा के कहै छलै फिल्म हमर देखै लए सुनू। चल ना हमरा के हमर हीरोइन सब दिन जे डॉन के हीरोइन छी पुतोह का नीक बनना या खराब बनना सौस का काम है छै ओ बात विचार कर एकर लिया सौस के जिद नहि करै छै पुतौ अपने मन छै पुतौ के सब करते हम धीरे कर- धीरे रहना अरे बाप। ई पानियो तक नहीं पियते हमर ई कहू पुतोहके पुतोह जकाँ करऽ पड़तै ने मानऽ पड़तै ने आ मानि लिअ हम हमेशा तऽ घरमे नहि रहै छियै तऽ कहियो तू ओतऽ कहियो ओतऽ कहियो ओतऽ बुझलियै अहूँ कनि नीकसँ ध्यान दए कऽ सुनू देखा आब दे, एहिठमा सुना। रहऽ पड़त आब तो हमें अरे बेटा सुन तू जे के लिए, के लिए हमर मन से मन के लालसा से तू मतलब पूरा करबे नहीं केली कम से कम तो तू अपन लालसा तो पूरा केली ठीक है कन्या और तोरो कहियो रहे छवा